Belê şev baş temaşevan û şopînerê Peyv TV. Di destpêkê de bi navê xwe û bi navê Yeketiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê bi xêrhatina we dikim. Temaşevanên hêja xeleka me ya îro girîng e. Hêja ye merov lê temaşe bike û guhdar bike. Dixwazim tiştekî ji we re bêjim. Bi rastî dema ku merov dibîne li van welatên xerîbiyê kurdên me, ciwanên me serkeftinê bi dest dixînin yan jî berê xwe didin tiştên girîng, êdî di wê demê de hêviyeke mezin li cih me re jî çêdibe ji bo pêşeroja kurdan. Mêvanê me hêro jî perlemanterekî kurd e. Ew bi xwe bi temen çûk e, dema ez bijim parlamenterekî Kurd e wenî bibijim bi temen mezin e lê ew ciwan e, hîn biçûk e, temen biçûk e. Mani Huseyn, Di sala hezar û neh sed heştê û heftan de li bajarê Qamişlo jê dayik bûye. Wî xwendina xwe ya serete li dibîstana El-Encîlîye ya taybet temam kir û di sala hezar û neh sed û heştê û Di sala hezar û neh sed û nod û heştan de ew û malbata xwe berê xwe dane welatê Ewropa û li Nerwicê bi cî bûn. Wî xwendina xwe ya amadeyî û bekelorye li wir qedand. Di pişt re bekelorîus û master li zanîngehê beşê zanistên siyasî bi projeyeke li ser doza kurd li Bakurî Kurdistanê temam kir û derçû. Ew du caran li pê hev wek Serokê Rêxistina Herî Mezin ya Ciwanên Nerwicî, AOF, yê ku endamên wê zêdetir ji çardeh hezar kes pêk tê. Ew ciwanên Partiya Karkerên Nerwicî, partiya herî mezin li Nerwicê, hat hilbijartin di navbera salên du hezar û çardeh ta du hezar û hejdeh. Wî ji bo endametiya parlamentoya Nerwicî jî du caran hat hilbijartin wek endamekî îhtiyat. Di sala du hezar û yanzdeh şeş heyvan wek diblomasî di Balyozxaneya Nerwicî de li Abu Dhabî kar kir. Xanima wî parêzereke Nerwicî ye û bavê keçekê ye bi navê Evîn. Kekê Manî tu bi xêr hatî. Zor spas. Şev xweş. Xweştir. Em kêfxweş bûn ku îro tu bûyî mîvanê Peyv TV. Dixwazim zanibim amadekariyên te çawa ne ji bo reşhandina te ji bo ji bo perlemana Nerwicî? Ez dibêjim vê carê em ê bi ser bikevin. Gelek alem hene li Nirwij bo min çixulnana û em deng gatînin. Û ez bi ser bikevim rija duşeme ez dibim ewel kurd li dindirê parlemana Nirwijê. Baş e em ê werin belê em ê werin li ser vê mijarê bi ferehî jî em ê li ser biaxivin lê berî ku em derbasî nav bernama xwe bibin me hez kir ji bo temaşevanan me vîdeoyek amade kiriye fîçerekî biçûk e ew jî li ser kurt li ser jiyana mamoste Manî Huseyn em ê niha bi hev re guhdar bikin û piştre em ê vegerin.

Her wiha destxweşiyê jî li te kim li ser karên te. Mamoste Manî dixwazim zanibim tu çawa derbasî nav siyasetê bûyî? Wekû me di vîdyoyê de dît te behsa bavê xwe kir tu dibêjî ji ber em wedayê me yê siyasî civat di malê de çêdibûn ji ber wê jî em neçar bûn derkevin derveyî welat. Dixwazim zanibim tu çawa derbasî nav siyasetê bûyî? Pezane ji wextê ji wextê ku tûçik bûm li malê em fêr bûn û em kurd in û em yanî esed û dîktatorîya esed li me zil zilm dike. Vî tiştê hane ez fêr bûm wextê em rê me belkî çar pênc sal bû. Xweş tê bîra me. Ji wê çaxê siyaset yanî di hundirê xwîna min de ye. Û min pê zanîbûn û

Şilak yanî xortin ji min pirsîn û ez werim bona re Şimak ya AUF şebîbeta ya Hizbê Emal li vir li Nirûc. Ez got çûm vê Şimayê de û ji wê re spêk ji wê re spêk yanî spê hisiya min û cem û gelek efkar hene û gelek. Hûn ciwan jî dikarin karê siyasî bikin ne tenê kesên temel mezin. Ev rast e erê. Erê ez wilo ez ketim di hindirêya wêna de ji wextê em birêm hevdeh sal û heya ana zindirê siyasetê de. Gelo bandora malbatê li ser te hebû dema tu derbasî meydana siyasetê bûn? Belê yanî xweca min gelek efkar hebûn û bavê min ca min gelek alîkarî kirin stêrkevin min dirê siyasetê de. Ji me pirkî zehmet bû ji ber ku zimanê min yê norwîcî ne gelekî qewî bû destpêkê de.

Ji bo li wextê nuh ketim min derê siyasetê de rasan gelek hewlera me alîkarî kirin ji bo ji bo ser bikevim û wilo te nas kir yanî dewletek vekirî ye navê te manî ye ya ma yens bi nefsî şî te nas kir çawa yanî tu û kesên nerwicî hûn wek hev in eynî wilo ye ehsas nakin ku tu ti kesekî penaberî li cem wan Apo ez penaberim bes bes dindire nav millet de. Yani gelkî muhim nav nav nerwiciya de nu mero ferq nav alemê nek tenas kir. Ev ji bo lo nero çi ser ketiye. Ji bo lo dewletek zengîn bir ku ferq nav alemê nake. Yani navê te çiye, peşnavê te çiye, eslê te çiye ew ew ne muhim e. Ya herî muhim tu çiqas kar dixwazî bike. Ji bo lo ev muqabeleya Belcezîre çêkir bona re. Tiştê ku min dixwest zibê ji min û li vir ku tu bişixo li dikar bike dê bi ser bikeve. Nas kir û ew jî eyn nefs re dêndirê siyasetê de li ne roj gi mero gi mero baş kar bike mero bi ser dikeve. Bêguman. Jixwe wekû Şivan Perwer dibêje berxwedan jiyan e. Dema merov berxwe dide wê demê merov dikare bijî jî.

ne ji ber ku kar nakin bi ji ber ku nîzam di dêwa nayê ji ber ku zimanê kurdî memnû e ji bo wilo ji ber ku çiqas çiqas kar bikin û çiqas bişixulin sernakevin Rast e. Her tim mebesta te eno li welat tu çi karî jî bikî her tim sînor li pêşiya te hene. Tu nikarî belê lê hema li vê derê sînor tune ne merov dikane di her warî de jî xwe pêşxîne rast e. Pêzanî yanî

Rast. Baş e mamoste Manî me dixwast em zanibin tu çawa tevlî AOF bûyî saziya ciwanên Partiya Karkerên li Nerwicê tu çawa tevlî wê grûpî bûyî? Wek min got ez wextê me rêm hevde bû ez ketim hindire partiyê de û hêdî hêdî min nasib girt di hindire AOF de û sala du hezar û çardeh ez bûm ez bûm serokê wan hatipê zanîn li vir ew teror çêbû didê didê AOF sala du hezar û yazdeh teror didê we çêbû gelek hevalên min hatin kuştin li li Nerwic

Wek yeketiya diplomasî te çawa dikarî bo? Em ew bibêjim çawa bêjim gotina kurdî nayê bîra ya erbî tenê tê bîra min hilim dream no hindire qismê diplomasî bişolim. Înc wextê ku ez çûçik bûm.

û yê kurdî pak e û yê erebî jî bes wilo yê ziman wilo yê ti gelkî bişexile wê gotin bên bîra te erê wilo ew çar ziman ez piçkî elmanî jî zanim ha ha gelekî baş e zanî bi rastî bijî ji te re yanî ew wekû te ji me re daxuya kirin tu zarlixiya xwe da li van welatan dijî li welatê nerwicê Lê zimanê te kurdî bi rastî zimanekî paqij e. Tu baş yanî em baş te tê digin îro. Ew ê herî muhim e. Ji tera ku te zimanê xwe ji bîr nekiriye zimanê dayikê. Na ez jî dixwazim ez jî dixwazim qîza xwe ez wêna zimanê kurdî fêr fêr bikim. Ev ji min re bê hedefek muhim e. Ji xwe xanima te Nerwicî ye? Nerwicî ere. Belê, lê hema keça xwe dixwazî bi zimanî kurdî. Xanima te jî bi kurdî fêr bûwe? Çend gotinim em fêr kiriye. Gelekî baş. Em ê niha vîdyoyekî din jî tamaşe bikin bi hevdira bi zimanê nerwicî vê carê. Heger hevalê min ser kontrolê amade kiribin.

Tişt dixebire. Video kurt bû lê hema bi zimanê nerwicî bû bi rastî ez bi xwe tênegîştim. Ez şeş heyvan jî li nerwicî mam lê tenê gotinekê fêr bûm dibêjin hadî bira. Ez tenê wê gotinê fêr bûm. Dixwazim dest Belê. Ya, bi bi Almanî auf Wiedersehen ne wilo. Belê. O fidersin. Hema bi Almanî jî bi qolaytir e dibêjin çûz û xelas. Çûz e rast erê. Belê. Ehm, Me henekî henek jî kir ji bo temaşevanê me jî henekî eh, wek dibê dilê wan jî geş bibe. Dixwazim destxweşiyek taybet ji bo temaşevanan jî yê ku niha li me guhdar dikin û temaşe dikin. Kekê Manî gelek ji bo te jî dinivîsînin, dibêjin Bijî, em bi te ser bilind in, tu nemûneyî ciwanê Kurd î. Tu çi dixwazî ji bo temaşevanan bibêjî? Şego xwazim bêjim min û divê serê wa bilind bin. Kurdê me derdikevin kû de derdikevin kîja bajarê em ser dikevin. Yanî li vir Kurdê me di hundirê siyasetê de ne, di hundirê şixul de ne, di hundirê dibistana de ne bi ser dikevin û nirûcî bi xwe dibêjin û wextê penaber eslê wana kurdî ne, mana wê ne bi ser bikevin. Ev em herin ku divê serê me bilind be. Ne? Ah. Bijî. E, baş e di sala 2014 tu bûyî serokê AOF saziya ciwanên Partiya Karkerên. E, çawa tu hatî hilbijartin di wê demê de? E, li vir yani di hindire partiya de demokrasî heye. û heme endamê yê AUF çardeh hezarê wana dengê xwe dan in û kî dixwaz me bi serokê wana. Teban min ji xwe re wek bê em çawa bêjin wek kampanek min ji xwe re çêkir li ne roj heme teqrîben çûm heme heme dewlet heme bajarê mezin li ne roj û me got na got ji bo va va endama û

Hemû karin bibin kandîdat, hemû karin yê ku ekter denga tîne ew diribe wilo ye. Te nas kir? Baş e, şert û mert çi ne dibê heta yek xwe bireşkîne ji bo berlemanê? Vê efkarê te hebin, efkarê te no te çawa tê grupa xwe tê mezin bike, te çawa tê ser bikeve nindirê siyasetê de. Yani tiştê ji min herî muhim bû no Siyaset ya ya dibistanê yanî ya ya medrese no baştir bibe no gelek erê ew yanî tiştê herî muhim ji min re ew bû û dew vîdeo ku ana derket ew dîsa ke ser mewdûeyê dibistanê kirin û çawa min baştir bikin. Erê. Ja divê jî mekî efkar hebin û divê divê gelek alem pişte hebin ji bo wilo ez bêjim lo vê derîqan li bi ser ketin te nas kişa. Baş e baweriya te bi çi hebû ku te havîngehek havîngeha oto bo ciwanên AOF vekir piştî ew karê terorist?

No xort têne rû jê di hundirê yê Sosyal Demokrat yê di hundirê Partiya Arbedi Partî, Hizba Emal no wana bitirsîne. Wextê me kongresa xwe me çêkir hezar û çar sed însan wir bûn, me pêş wî terorîst kir no çi bike me natirsîne. Ew tiştê herî hûn ji min re bû. Em jî slav û rêzê xwe ji bo Bunya Cîgerxwîn û û xanimeke din jî me navê wê çû. Em jî slav û rêzê xwe ji bo wan birê dikin û mamoste nizanim tu bi erebî dizanî bixwînî, nizanî? Erebiya te xwendinê de baş e?

Ere. Em ser neketin vê caranê yanî hizbê me dixwest dikeve hindirê seroketa ya ya Nerwic bi sem ser neketin ji bo lo ciyê me neketin dirê perlemanê de. Ez ez bû ez bûm ihtiyatî sala du hezar û hevdeh. Ere. Belê. Baş e, di van her du caran de te çi, çi ji bo Kurdan kir? Lebner yani ji despêkê ku ez ketim hindirê siyasetê li vir nerwic tiştê herî muhim ji min no ez ez mewduê Kurdistanê û Kurda ez pêş nerwîja bikim. Te nas kir? Exbarê Kurdistanê nakin nerwic. û û tiştê ku li Kurdistanê çê dibin her par her çar parçe parlamentarê yê nerûc nizan tiştê dibin nas kişawa. Ji destpêka ku ez ketim hindire siyasetê de me gelek me me me wana erifandî ser û çî çê dibe û me gelek kurdê me ji hemû partiya Wana ez zimandiye hundirê parlemanê de û rûniştine bi parlementarê yê Nirwicî ji bo pê zanî bin çi dibin. Yanî ana ez bêjim min û gelek di hundirê parlemanê yê Nirwic û ne bes ji hizbê me ji heme heme hizbê yê Nirwicî pê zanin û çi çê dibin Kurdistanê. Ev tiştê herî muhim yanî yanî me me me me me

û Tirkî çêbû sala du hezar a? Nûser çi bû? Tu nas kir şawa? Erê, û û çawa Kurd bûn wek yanî wek lîstik di nava her du dewleta de? Erê. Baş nayê bîra min çi ser çi nivîsan, begoyo teqîben berî deh sala binivîsan bes bes tiştêgo Tiştê ku min derxist û çawa Kurd di nav va dewleta eyn wek lîstikekê te nas kir ji bîr dikilin wê însan yanî di nav ereba de di nav tirka de yanî Kurd cem wana ji bîr dikilin wê însan û tên kuştin. Baş e, ev ên hal vîdyokî din jî temaşe bikin. Jixwe me destpêkê ji gor bi rastî mîvanê me dewlemend e. Îro gelek vîdyoyên wî yên karê wî bi destê me ketine. Me jî xwest em we jê bêpar nehêlin. Heger hevalê me ser kontrolê vîdyo amade kiribin. Tusen tak. Tusen tak. Käre landsmöte, käre partifeler.

Tu vê baweriyê xwe ji ku tînî ku tê bi ser kevî? Ji ber ku ev çar heftiyê dawî em bi Eleme diştegelin û ev Elem ji ber dibêjin lo ana divê hizba ya erbey di partî divê bi ser bikeve. Heşt salê dawî partiya ya

Ez dibêjim vê carê me me bigêne û teban cihê min di hindire hindire lîsta ya erbay di partî bilindtir ana. Ji bo re ji bo re jî dibêjim me vê carê ez ser bikevim yanî cihê me dibêjim misabit e. Gelekî baş e. Em jî ji xwe hêviya serkeftinê ji bo te dixwazin. Wê demê em jî bi te serbilind bin. Zor spas. Belê tevî yanî te bibûre te vê carê nameyek amade kiriye an ku vîdyoyek amade kiriye bi zimanê kurdî ji bo hilbijartinê. Armanca te ji vê yekê çi ye? Çiştêk ez xwazim bêjim ino divê Kurd dengê xwe bidin erbeyê di partî hizbe emal li vir nerwic. Bixwazin ino partîk ji war bişuxulin ji bo ji bo kara çê bike. Li vir gelek alem hene kar nakin te nas kir û ji bo kara çêkin ji bo em pera bistemelînin li ser li ser

Ino hemû însan eslê wa çi bi, navê wa çi bi, ino bi ser bikevin. Belê. Baş e ji bilî te kesên kurd di berlemanê de hene kesên mureşeh yan tu tenê? Kesên mureşeh hene erê. Bes e ême ziyê wahîd ino ino cem îmkaniyet heye ino ez bi ser bikevim. Ji bo ku yê ma yê partiyên biçûkçik in ya ma di lîste de aliyê binîvin in tinas kir. Êm ez ya wahîdê in û yanî cem şansik şansik heye nûste keve me vê carê. Belê. Hêviya bextekî baştir ji bo te. Baş e tu hêvî dikî yanî tu bawer dikî ku wê kurd piştgiriya te bikin di vê yekê de? Erê û pêzane... Hêviya te heye bi vê yekê? Hêviya me heye û va rojê dawî gelek Kurd ji min şixulin ana, bo min şixulin li vê mentiqa Akirşûs ji bo min şixulin û vîdyoa ji min şêdikin û alemên bi xwe re dibin ji bo dengê xwe bidin min. Ji bo rêz bêjim vê care em ê em ê bi ser bikevin. Ji ber ku Kurd bimire ne, Norwêcî bimire ne û ji bo rêz bêjim em ê bi ser bikevin. Baş e, tiştê ku ji bo berlemanê ji bo we tên û hûn li ser kar bikin çi ne? Gelek tişt in. Taban yanî ev ya korona ceme jî heye. Muşkilat mezin e. Gelek însan bê kar mane piştî korona. Yanî cem e teqrîben nerwîc

Belê. Bes ji bo me ji bo ji bo me yani ji bo min tişt ji mir muhim in û em qediyeta ya ya Kurdî em deyên em bîn perlemanê nirbicî. û nû em dîplomasiya qewîntir bikin di nav perlemana ya nirwc û di nav partiyê me yê Kurdî

Li behrê Bê guman ji xwe ji pêş de jî te êş û azar û rewşa ku gelê Kurd tê re derbas bûnî te hemî ji bo wan şîrove kiriye. Erê, rast e. Belê. Baş e em niha jî vîdyokî din temaşe bikin bi hev de re? Eger hevalên me amade kiribin vîdyo. Em jî silav û rêzê xwe ji bo hemî temaşevanan dikin. Belê vîdeo amade ye. Hinekî problema internetê li cem e ev gelekî heye. Xuya interneta ne roj ne ligî qewî ne. Ne. Nexwe li cem e Almanya ji we ji we bihêztir e internet. Wilo xuya ye. Ne.

Belê. Baş e em ê her behsa vîdeo jî bikin. Vîdeoya te bi zimanê nerwicî behsa dibistanê dike. Baş e tu çi dixwazî ji bo dibistanê bikî di pêşe rojê de? Ere. Tiştek ez dixwazim bikim ino dibistan bimîne bi belaş. Te nas kir dewletê me li her çar parçeyê Kurdistanê yanî xwaz bi ser bikeve divêt her dibistanek divêt pera bide heqê wê bide li nerwic em dixwazin û belaş bi ji bo yanî heme zarok heme xort pere hebin ya tune bin û ji war nefsa imkanî hebin nas kir ev tiştê herî hûn ji mir ev e ji bo wextê ku em nehatine roj yanî cem firingek cem tine bû. Bes dibistan belaş bû. Yanî ev tiştik hişt no ez û birê xwe xwa xwe em herin dibistanê herin mederesê bêgo bêgo bayê min camê dibabû bişixulin û para derxînin û heqê wê bidin. Ev tiştik ev yanî ev ev siyasetek gelkî muhim e ji bo alem bi ser bikevin. Ji bo wilo jî ez dixwazim bo bo bişixulim ji bo dibistan bimîne bi belaş û dixwazim min û nero jî alîkarê bike dewletên din heta alîkarê bike li Kurdistanê nû dibistana veke nû medresa veke ji bo elem fêr bibin. Ev ji mir tiştek tiştek yani bi tiştekî muhim e nû û û heta Ev di projeya te ya pêşerojê de heye. Rast e. Rast ev bego yani yek û dirin dibistane û û yani heyat hemî pêşet tevekirî wilo ye û erê Baş e wekû em dizanin gelek niha gelek kurdên me yên ku ne di van salên dawî de penaber bûn li Nerwecê. Ta çi radayekê gelo hûn dikarin xizmetî wan penaberan bikin, xelkên me, kurdên me li wir? Tedî dema merov nitê welatekî berî giyan pêwist e tu fêrî zimanê wan bibî. Lê heta tu fêr bibî demek gerek e. Heye tu fêrî wî zimanî bibî. We ti alîkarî bi bi xelkên me yên bi wir a kir yan na? Di aliyê zimên de, çi jî di aliyê kar de. Rast e. Erê ew ew her du tiştê ku tu dibêjî ew wekî muhim in. Yanî ziman û kar. Bi her du tiştê hanê tu bike, tu ser bikeve ji aliyê ziman, ziman fêr bibe û şixul nav universitete de bikeve wê çaxê yanî heta te wê li nir bije xweş be. Ji bo ji bo wilo jî wextê ku sket tundrê siyasetê de ev her du tiştan ji ber yekî muhim bûn. Ino em alîkariya penabera bikin û taban aliyê

Dikarê dikarê nirûc yani heta te jî feqîr bi. Dikarê bik bes ne heyat. Te nas kir. Ji bo lo em alîkariya wa em alîkariya penabera dikin nû hemê gotin vir dibistan belaş bi. Nû alîkariya alîkariya wa bikin nû kar bistînin. û yani ne nû kar kar mesela tu bêj ana bayê min hat wek muhandis zîraî ji Kurdistanê. Ne nu piştî sal ke dewek muhendisî re em vir bişole. Hêdê hêdê. Vê tilcîkî destpê bike. û ev tişta nem dibe jin penabera nu divê hûn cîkî destpê bikin û têrî hêdî tê ser bikin. Ez jî wilo êm yani şolê me ewil ez wek girson şolî. Şolî baş bû pere pere hebûn û piştî şolê ez bûm bûm melim

Goşexê tê hê lêrî tê bi ser bikeve. Rast e. Baş e, gelo girîngiya kurdan di nav partiyên nirocî de an ku di nav xelkê de ta çiqas ye? Bi xwe zêdetir û zêdetir dibe. Ji ber ku ana li Neroc baş kurd e ne û ji her çar parça teban. Ev tiştekî baş e ji ber ku Kurdê me aktîv in. Kurdê me li ne roj aktîv in. Dikevin hindirê partiya de, dikevin hindirê yanî mujtema de, di hindirê sport kar dikin. Ev tiştekî baş e û yanî li rojî hertimî dibêjin yanî kurd wextê yekî penaberê kurd be mana wêne ev însan ne bişuxile. wê kar bike. Yani yani gelek hêviyan tê de dibînin. Wilo te nas kir. Ji bo yani li vir Kurdê me li Nerwc em gelkî bûa ser bilind in. Ji ber ku dikevin kîja kîja qismekî di ser dikevin. Wilo yani em çawa bêje em Kurda deyne Kurdê de wê bi ser bikevin. Rast e. Em hêvîne welatekî me jî çêbibe. Ew qas kurdên me zîrek in û yek jê ti bo nemûne yanî vayê tê di pêşerojê de heger wek dibê hêviya me ew e ku tu bi ser kevî Yanî li her li ku de li ku de darin xwe îspat dikin, xwe didin, xuyakirin di her warî de têgihîştîne. Hêviya me ew e ji bo welatê xwe jî bixebitin da ku em jî bibin xwedî welat. Wilo ye ew hêviya me ya herî hêviya me ya herî mezin Kurdistan e. Hêviya me herî mezin Kurdistan e û em çi li vir dikin yanî ême erê bûyî bîst salê min ler û bes

Rast e. Ji xwe ve hêviya me hemîyan e û înşallah pêşerojê wê tiştek çê bibe. E, baş e, e, çi ferq û cudayî di navbera partiya we, her em di warê penaberan de e, behs bikin. E, çi ferq û cudayî di navbera partiya we û partiyên din de hene ji bo penaberan? Ew bi xwe yanî dikaribe ji partiyên Nerwîcî exlebiya wana hişt penabera dikin. Yanî belkî partî di do hebin dixwazin sînor deynin penabera naxwazin. Ew partî yê yemînîn nas kir.

Amade kiribin. Em lê guhdar bikin. Vê carê dora xelkê normal e. Hikûmeta ku ev heşt sal hikûm dike gelekî cudabûn xistî nav milet de û guh dayê kesên zengîn gelektir. Em wek Partiya Karkeran a Rêberê DEP'ê armanca me ew e ku em kar bo hemî xelkî peyda bikin. Civakek wekhevî ku piraniya xelkê ji xwe re kar bikin û cîhanek xweş xwedî bidin. Em hewl bidin ku cihên kar, di seranserî welat paristî bin. Babetên herî mezin ku em bi hev re bi dengekî herî baş çarser bikin. Kurdîya te ji a min baştir e. Bavê me bavê me alkerem kirin binivîsî. Ne bavê te ya xwa kes di warê zimanê kurdî de nikare herê pêşiya wî. Belê baş e mamoste manî em gihîştin dawiya bername xwezî pirsa dawî ji te bikim. Bi rastî me demeke xweş li gel te borand lê heger em niha bibêjin piştî du rojên din întîxabatên wan in. Di piştî du rojê din derketî parlamentorekî Kurd. Di wê demê de tê çi ji bo Kurdan bikî? Tiştê ewil ez ê bikim, no ez ê grupekê di hindirê parlemanê çêkim ji bo qediya Kurda. Ev tiştê herê ewil zê bikim. Tiştê di duan û ez ê perleman yê perlementar ê nerûj ez ê wana bi xwe bibim Kurdistanê. Ez ê pêş wana bikim min û çiqa bajarê me, çiqa dewleta me, çiqa Kurdê me zengîn di hundirê kultur, di hundirê hîstoriya me, di hundirê folklora me ez ê pêş wana bikim û Ji bo ino Parlemana Nirwicî hertimî alîkariya Kurda bike. Ev tiştê herî hûn ji min re be. Û ino em Kurda Kurda ji her çar parçeyê Kurdistanê wana behs zimînin Nirwic ji bo Nirwicî bibînin û çi çi quwet didin rê me de heye. Baş e, di dawiyê de tu çi dixwazî ji bo ciwanên wek xwe, kesên ku nehatîne Ewropa û kesên ku ji kevinda li vir in, ji bo ciwanên Kurd çi ked çi xort, tu çi şîretê li wan dikî û çi ji bo wan dibêjî? Pêzane tiştê herî muhim no mero kar bike û mero bişuxule û mero her dibistanê vê terîqahanê mero wê bi ser bike. Li Ewropa azadî heye. Li bajarê me azadî tune ye. Li vir azadî heye, li vir li vir îmkanî heye û bi vê terîqa hane mirov bi ser bikeve. Ya herî muhim min webe serê te bilind be û tu bişuxule. Yanî tu dibêjî kar li vir ya herî girîng e di destpêkê de ku merov xwe bigîne tiştê ku dixwaze. Wilo ye. Wilo ye. Belê. Mamoste Manî em gelekî kêfxweş bûn ku tu bûyî mîvanê bernama Zarîname her wiha bûyî mîvanê telfizyona Peyv TV bi rastî careke dîn dibêjim serkeftinê ji bo te dixwazim û hêviya di rojên dîn ku em bibînin Manî bûye perlemanterekî Kurd Spas ji bo te ku te li Nerwicê bi me re bûyî û hêviya serkeftinê ji bo te. Her wiha di dawiyê de spasiyek mezin ew bixwe hêja ye em em silavek taybet jî ji bo wan birêkin. Vê şevê bi me re gelekî mandî bûn û wek dibê keda dîtin mamoste Abdulbaqi Huseyni ji xwe bavê te bi me re alîkar bû jî îşev yanî ne tenê bi te re alîkar e her wiha bi me re jî alîkar e û xwişka me ya Fedwa ew jî herdem fedakar e ji bo Peyv TV destxweşiyê li wê jî dikim. Her kesên ku îşev me re mandî bûnî destxweşiyê li wan dikim û careke dîn jî silav û rêz ji bo te ku tu bûyî endamê ku tu bûyî mîvanê bernama Zarîna me. Bimînin di xêr û xweşî de ta careke dîn silav û rêz.